Plan ne sɛ NPP foɔ bɛyɛ dede ara sɛ Gal ɛyi ɛyi state ɛyi ɛyi ɛyi ɛɛ manpanin ɛwɔ sɛ yɛyɛ state of emergency because onim sɛ sɛ manpanin yɛ state of emergency ne yɛ stop obiara sɛ mo obiara nyɛ mine na mining foɔ no edu twenty twenty eight wɔn bɛto aba ma NPP wɔn bo bɛfu nti adeɛ na wɔn yɛ no ɛnyɛ sɛ ebia yɛyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa ɔman no ne yɛn nso ɛyɛ azaa. Nti nti afei na etu wɔn a

small scale miners no nso bɛbɛfu na wɔato atia anaa. ae time na wɔn ka no na mm. galamsey no na galamsey no ano ɔden kyɛn nea ɛkɔ so ndɛ john mahama wayɛ adeɛ paa in terms of galamsey. Mm. John Mahama is the only president a eh, galamsey nsɛmsɛm yi kɔɔ so wetumi afa ɔno ankasa ne members of ɛyɛ eh, fɛn sɛn ɛyɛ ɛyɛ fɛn sɛn ɛyɛ ɛyɛ ne ne ne ne members of ne party sɛ yɛnkɔ investigate wɔn. NPP foɔ yɛɛ bi. Yɛwie no yɛbɛ clear wɔn. Clearing agent. Sese yɛtwɛn na John Mahama bɛ. Ɔse nnipa mmienu a obi yɛ ne national organizer. Mm-hmm. Ɔse yɛnkɔ investigate wɔn adeɛ wɔn yɛ no.
After the investigation. Yɛ report ne ma yɛ. Ɛba yɛbɛ hu nea ɛwɔ mu. Sɛ report ne ba na sɛ ɛka sɛ wɔn nyɛ hwee ɛno nso yɛbɛ ka sɛ. Yɛbɛ hwehwɛ mu sɛ wɔn ayɛ hwee anaasɛ wɔn nyɛ hwee a ne yɛ akakyɛ John Mahama sɛ ne. Wɔn san hwehwɛ mu bio after. Yes because yɛn nso yɛ sɛbi. yɛnyɛ agyimifoɔ sɛbesɛbe nti yɛbɛhwɛ mu ahwɛ sɛ asɛm na John Mahama ɛka sɛ ɔmo nyɛ ahwee no ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ ne aka kyerɛ John sɛ John ne akufo ado yɛyɛ bi na woyɛ yɛnyɛ ntwa ntorɔ. Nana ado deɛ na ɛyɛ nokorɛ na ɔbɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Na emu nyina hɔ na party fo kɔka kyerɛ minister sɛ party hia sika mu nyina hɔ na yɛse ɛyi ɛyi papa yi regional chairman ɔmo declare forest president forest like forest wɔ president dea. It means that Akufo-Addo was benefiting from Galamsey. If that is true, Agu Gyinapɔ ɛkɔ kaa sɛ Akonta mining ɛɛsɛɛ forest sɛ pressure a wɔn party foɔ no maa no no, Agu Gyinapɔ no ne mu ɔden nti na ɔtumi dii minister no, they went after him but the minister knew that moresɛe asaase no, minister wanted to stop it, they did not support it and this guy was in this country destroying our forest with impunity. Mmara no ne no bɛdi. Wote aseɛ? John Mahama is not interested in nea wɔn yɛ no. He is not interested in that uh, mining no. Ne ho nipa bie ni hɔ a wobɛtumi akɔ wo ho akɔ hyem akɔyɛ galamsey. And I am on the majority side. Obi asɛm ba kɛkɛ sɛ member of uh, eh, MP wakɔ ka sɛ Eh, wakɔfrɛ ɛm sɛ wɔn a anti-galamseyfoɔ no mpanimfoɔ no bi asɛ ɔkɔ mmeki statement bi a wɔn assume sɛ ɔpɛ sɛ ɔprotect nipa no ɛna asɛm a ɛsii platform no so no adeɛ a MPs no yɛ wɔ platform so no wɔn sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ MPs mhm. nti wo ne wo colleague kasa at least but the kind of kasa na ɛkɔɔ so wɔ platform no so no ɛmaa me hope sɛ the MPs are supporting the president to fight galamsey ɛnyɛ party hia sika Party hia sika nti yɛnsɛ asase no. Ɛnyɛ party hia sika. John Mahama is doing very well in terms of galamsey. He will not declare a state of emergency. Ɛnyɛ NPP fo na bɛkyerɛ how to stop galamsey. Eight years. Ɛnyɛ NPP fo na bɛkyerɛ yɛn how to stop galamsey in Ghana. But CSOs ne binom nso kyerɛ wɔn adwene fa ho ka sɛ ɛno nso betumi aboa. Recently yi ara, Dɔkta Brian Acheampong kaa sɛ nka wɔnstɔpe mining no, nyɛ sɛ ebia state of emergency. but for ninety days sɛdeɛ wɔn bɛtumi de a a restructure nneɛma ɛno nso bɛtumi aboa. yɛn stɔpe mining anaasɛ yɛn stɔpe illegal mining. yɛn stɔpe ne nyinaa sɛ because now no obi bɛka kyerɛ sɛ meyɛ small scale miner mekita license mekae so paa sɛ one MP bɛtena aka sɛ wɔn a small scale miners ne nyinaa nkita ɛɛ eh, mining license but ɛyɛ eh, prospecting ɛɛ eh, license ne kita wɔn which ɛno nso ɛma wo kwan sɛ sɛ wotu fam agudeɛ ɛwɔ sɛ obi eti afra. obi.
Eti nka saa deɛ obiara wɔn nyinaa ngyae. Ɛndeɛ president ɛndeɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ saa deɛ a me ne president anka minas commission boss no nka mɛyi no adi. Oh ɔbɛtena ɔbɛtena mia na meyɛ interview. Ɛhɛn mɛbɛkyɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ a because why why must it be like that. Ade ɛhɛn ade nti na ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa. Ɛna mepa kyɛ sɛ if it is true like that a ɛwɔ sɛ obia like the whole minas because you cannot have

aban sɛ saa deɛ no ɛyɛ illegal ɛwɔ sɛ DC yɛ kɔkye sɛ obi mane wɔ nsuo mu a ɔsɛ yɛyi DC yi no adi as area na yɛ of course na woyɛ DC na ɔtɔ na nkurɔfoɔ tu gold wɔ wo nsuo mu a wosi wɔn ahu na so wɔn wie wɔn ho na ɛkɔ enti no yɛ yɛ kye nkurɔfoɔ no a ɛwɔ sɛ wo DC na ɛyi wɔ di straight because wɔ adwuma ne sɛ wɔbɛhwɛ sɛ nkurɔfoɔ wie wɔn ho nkɔ. Saa na yɛde bu man. Edu baabi a, ɛwɔ sɛ yɛhyɛ da ara nnipa bi wɔ hɔ a sɛbe sɛbe sɛbe ansa na England bɛyɛ England. Wonim nnipa a wɔawu? First no yɛde nnipa, yɛde wo ti hyɛ adeɛ mu na yɛtwa. Yes, ɛnkane no. Ɛnnɛ yɛnyɛ saa but ɛnnɛ wobɛkɔ jail. Yɛde mmara, ɛnnɛ yɛde mmara na ɛyɛ adwuma. You cannot be a DC and people will be mining in your constituency or your district and you say you don't know. John Mahama ɔntumi nsɔre anadwo nkyii Ghana asɛ ɔhwehwɛ baabi a yɛyɛ mine. It will never happen. And we are not going to stop mining in Ghana listen to this mining will go on we Ghana yɛbɛ tu gold yɛ fam egu deɛ but the institutions have institutions police yɛ soma wɔ sɛ kɔ stop galamsey amɛ nkɔ gyegye nkorɔfoɔ sika ndc ni panyin bi ma report na ama ma panyin. Manpanin ɛretwɛn mepɛ sɛ menya evidence mu ɛde ka ho. Na wonya evidence na wokɔ report? Ae because mepɛ sɛ yɛfrɛ no na yɛdi kan ka kyerɛ no ansa na ebia by the time yɛnya evidence no na wasɛe nneɛma bebree. NDC ni panin bi ɔsɔre a na wafa ha na wakɔgye wei site na wafa ha na wakɔgye wei asase ɔkɔgyee madamfo ato madamfo ato nea All Blacks yɛ no dea no nti nipa na meka no onim ne ho nea All Blacks team no so eduru All Blacks yɛ no dea no ɔkɔgyee ne site wɔ hɔ baabi nti wo no a meka asɛm no wonim wo ho Nansa yi nso ayi ayi mefrɛɛ madamfo bi na ɔkae sɛ ɔnwɔne no. Saa nipa no wohyɛm na woyɛ bi a yɛn yɛbɛyi wo afiri mu. Ɛna NDC yɛ aban bi a sɛ obi yɛ biribi na ɛnyɛ na sɛ woka a ne partyfoɔ no they don't come against you te sɛ NPP. NPP adeɛ ne nyɛ woka kyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wɔn a na partyfoɔ no nyinaa they come after you. Because yaba yɛn aba power NDC is not like that we are not going to we are not ɔmanpanyin asom of course we are not going to declare a state of emergency obiara nya no very clear wontumi mfi npp mu na ɔkyena na ɔpɛyɛ ahom bɛyɛ wo ho sɛ yɛn ne yɛpɛ sɛ yɛ stop it ɛna adɛn ti na ɛnɛ three days a wofi abɛn mu yɛka no na mu di yɛn atɛm we are going to mine in ghana gold mining